Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time make kuya pano please subscribe, comment, share, like. Fit.
Miracle po. Ndakauya pano ndakapererwa ndiri desperate nekuti ndakafunga kuti vamwe vakaparara vasina kusangana nemunhu waMwari. Ini ndakaitirwa nyasha. Ndakasangana nemunhu waMwari. Ndofunga mumhuri vamwe vakapara nekuda kwekufuma vakagerwa musoro kana vanotondera gore rapera ndakauya pano ndakachema ndafuma ndakaveurwa musoro ndakasprayiwa naprofeti vakati endai kumba but handina kugusikana nhau yacho yanga yakamira sei uye kuzosvika kwenyu pano nekubatsirwa kuitira vamwe vari pano kuti vabatsirikewo zvekare
pano ndakasvika nechikonzero chekuti ndakagerwa Pagutsa apa vakaveurwa ndakarara usiku ndozvinoitika mumhuri vamwe vacho vakatoparara nekuda kweizvozvo saka ndopa ndikataura udzawo nyaya yangu munhu zvakanzi ah madii maenda kunoona munhu wamwari kuchitungwiza shuwa ndakakwasara kuedza ndaitoti kwatononoka ndakauya pano ndakaona munhu wamwari munhu wamwari ndakamusanangurira zviripo ndakabatsirwa shuwa bvudzi vanhu vese vakazviona kuti chokwadi amai vakagerwa ndakasprayiwa anointing zvikanzi pachabuda bvudzi jena moritora monoripisa ndakaripisa asi hana yangu yaingorova ndichingoti ndinokunda here muyedzo iyi yaita kuva mwe vese kwainini inozondisiya sei tanga takumhanyira muna december saka hatiite mwedzi wakangogerwa hauite mwedzi wakutoenda asi ndinoda kutenda kuti mwari wamunonamata mese muri pano tendai muzvokwadi neniwo ndafunga kutotendeuka nekuti 2024 ndanga ndisiri suppose kunge ndichinge ndiri pano muchindiona asi ndiri kutenda nenyasha dzepano ndiri kudzitenda Itirai zvakanaka Prophet Miracle Paul. Kubata kwenyu kunoshamisa.
Ngativabatsirei kutenda Mwari.
Ndiri kuona uh, you were standing on a mirror.
Ndaona makamira pagirazi.
You were looking your head and you started crying. Matarisa musoro mugirazi mukatanga kuchema. Ichokwadi ishe wangu.
What's going on? Ndakagerwa marimwe zuro manheru. Ndamuka makuseni ndakaona bvudzi rikazara pa pillow yandenge ndakavatira. Saka manga muchichemea?
Ndaichema nekuda kwechikonzero chokudai kuti baba vangu vakagerwa vakatisiya, sisi vangu vakagerwa vakatisiya nehanzvadzi gore rapera, saka ndofunga zvava kwandiri, saka ndiri kubati You mean to say this has been happening? in the family dziporeva here kuti zvanga zvichiitika mumhuri kuti munomuka makagerwa ichokwadi
tonei pamakagerwa
chokwadi man of god e, vakaveurwa e, mugotso kutorohwa yakati usiku nai mati kune vanhu vangani vakamuka vakagerwa vasisiri wapenyu vatatu vatatu namba yacho yawandisa handiti nhasi mwari ndinokumbira masimba edenga uyo akachera rinda ngaapinde iye murinda raakachera right tiri kuda pakagerwa apa asi chireva kuti munhu akakugerai ipapapa asangane nezvaachasangana nazvo in three days handitika saka panapa ndiri kuisa anointing kana ndaisa anointing panapa eh, in 10 minutes pachaita bvudzi rewhite pandaisa anointing handiti ka munobva rinobva rabviswa tichiti takatogara muchechi hanti hamuna bvudzi rewhite mune bvudzi rewhite here pachaita bvudzi rewhite pandasipureya ipapa bhori changu